Wel, helo bawb a croeso mawr i lwyfan y Llanerch yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae'n hyfryd, hyfryd i gael bod yma gyda'r panelwyr gwych sy gyda fi. Owain a Llinos, o'n i yn yr ysgol am gyfnod gyda chi, a Hedydd fan hyn, dwi 'di cael y pleser o ddod i dy nabod di dros y dyddiau diwetha', lle ni wedi yy cael cyfle i sgwrsio rag flaen y sgwrs hon fel petai. Felly yy dwi jyst yn mynd i ddechrau drwy ddweud... Bo' fi fy hunan yn teimlo'n reit yy nyrfys heddi i gadeirio. Gobeithio bo' hwnna ddim yn ei chi yn y gynulleidfa i deimlo yn anesmwyth, ond fi jyst yn meddwl bod e'n bwysig i fod yn yn onest. Mae'n well mas na mewn, fel wedodd Owain wrtha i gynne bach. A fi'n cytuno'n llwyr, achos yn barod fi'n teimlo lot yn well. A mae 'di bod yn amser hir ers i ni ddod ati'n gilydd fan hyn ar faes Eisteddfod, yn dyw e? Hedydd, shwt o't ti'n teimlo yn dod yy... dod mewn i'r Brifwyl? Yym, o'n i'n teimlo'n eitha' emosiynol, yym jyst fel gyrru mewn a gweld y maes. Wnes i fel sort of dechrau, o'n i fel na, paid llefen. So ti 'di cyrraedd y maes 'to, mae'n fine.
Llinos, beth amdanat ti? Ie, wel ma' ma' ma' jyst yn braf b- bod nôl a gweld hen ffrindiau a daeth y nol- normalrwydd pan o'n i'n cael yy prynu bwyd i'r plant a ni'n deulu o chwech a a a talu fel rywbeth fel tri deg pump punt am... sausage a chips. O'n i'n meddwl, o oh, ie, yeah, ni'n ni nôl i normal, dyma steddfod. Felly, na, mae'n braf bod nôl a jyst gweld hen wynebau a jyst cael crwydro a cael rhyddid yr plant hefyd. Yeah, mae'n lle saff. Ie, yeah, ie. Yeah. Um, Ond ti wedi bod yn rhan yng Nghlwm yn gweithio ar y cyd gyda meddwl a lush i greu tips er mwyn goroesi, sydd yn air eithaf pwerus, ond goroesi yr wyl mewn yeah. ffordd llesol. Mae rheina'n bwysig iawn yn dweud. Achos dim pawb sydd eisiau dod nôl i dorf o bobl, felly mae'n bwysig parchu ffiniau a gwneud yn siŵr bod nhw yn iawn, yn feddyliol i, a, a bod yn hollol normal i deimlo fel yna. Achos oh, chi, chi, os na chi'n siarad am y peth, chi'n meddwl bod pawb yn hapus i fod yma, hapus i byd, ond weithiau mae jyst cymryd y cam na a meddwl, reit, oce, okay, dwi ddim yn iawn, neu jyst anadlu cymryd gan bwyll a a, a, a bod hynny'n hollol normal. O, ydy. Mae mor bwysig Mae i e. rannu'r gair yna. Mae e, heb os, heb os. Owain Llyr ar y pen, be amdano ti? Dod nôl i Steddfod, ti'n brysur gyda dy waith, wrth gwrs. Ydw, mae trwy'r wythnos, the long stretch. Um, cyn dod, o'n ni wedi cael wythnos brysur wythnos diwetha, um, a o dyfu un ddiwrnod i decompreso'r gwaith yna, i baratoi Dad bacio un cês, pacio'r cês arall, wneud y golch i gyd, glanhau'r tŷ a dod lawr i Dregaron. A i fod yn onest, o'n i'n eitha stressed, o'n i'n mynd teith- hwylio i fewn i overwhelm, timod bach, mae'n... Ie. Achos o'n i'n meddwl am yr wythnos oedd o mlaen i yn ei chyfanrwydd. Ond wedyn 'ny... Un ar y tro.
Un dydd ar y tro. Yn union, na, na. un peth ar y tro, ti'n meddwl, hwn yw'r peth cyntaf fi'n neud heddi, yeah. ni fyddai'n neud sioes stwn Nes Fran. So, fi'n licio gweud, yn lle edrych ar y wal, mm. edrych ar y briciau mm. oh, unigol, a wedyn ni, fi, fi gallu neud e. Yeah. A, a wrth gwrs, unwaith o'n i ma, mm. mae bod nôl ar faes yr eisteddfod yn teimlo fel rhoi, teimlo fel paro, oh, paro drwsus really comfy nôl arno, mae'n teimlo'n gyfarwydd, mae'n teimlo'n comfy. Ie, yeah. yeah, mae'n really, really yeah. lovely yeah. fod nôl. Yeah. Jyst un top tip wrtho fi, fi'n credu be fi 'di trio wneud 'leni yw peidio gor-lwytho yr amserlen fel petai, achos arfer bod o'n i'n gallu wneud hwnna, ond ma' 'na frys i'w dalu, dwi'n teimlo, ar ddiwedd yr wythnos pan chi'n cyrraedd y man 'na lle chi jyst wedi burn out, yn dyfe, yn Saesneg. A dyw 'i ddim, dyw 'i ddim werth, yn dyw e? Ond 'na ni, fel 'na mae e. Felly, dysgu gwersi ni trwy'r amser. A gawn ni ddysgu 'ma heddi am eich profiadau chi, eich teithiau iechyd meddwl chi. Yn aml, 'y ni'n clywed am daith iechyd meddwl, ond wrth gwrs, mae ganddon ni gyd ein iechyd meddwl, a weithiau os ydy hwnna yn iechyd meddwl sydd yn dioddef ar adegau, dyna pryd i ni'n dod i i drafod e fel petai. Ond iechyd meddwl gwael, iechyd meddwl da, mae'r sbectrwm ac i ni gyd, pob un person arno fe, achos yn aml fi'n clywed pobl yn gweud fi'r most unpsychologically complicated person ever, wedodd rhywun wrtho fi. So, yeah, diddorol! Cofia i hwnna nawr, pan, pan fydd yr amser yn dod, pan fydd 'na ryw her neu rywbeth i'w wynebu, Yndyfe? Achos Hedydd, fe ges di gyfnod reit anodd yn do, ers, ers yn, yn ifanc? Ie, yym, o'n i'n 11 pan ges i diagnosis cyntaf fi. Yym, so fi wedi bod mewn therapi ers, ers o'n i'n 11. A dal yn cael therapi nawr, a byth wedi cael therapi trwy cyfrwng y Cymraeg. Yym, hyd yn oed yn preifat, fi yn dal yn gorfod cael e trwy Saesneg, achos fi ddim wedi ffindo rhywun. So fi'n talu 70 punt yr awr neu beth bynnag i cael gwasanaeth cyfrwng Saesneg. Um, ond mae...
Mae'r arwydd newydd gwmpo ar fy mhen, ond mae hwnna'n iawn. Mae fel cwtch bach gan meddwl. Diolch. Ie, yeah, cario flaen hefyd. Um, Ie, yeah, mae...
Fi jyst yn ddiolchgar bod fi wedi cael cyfle i cael help a i cael y cymorth yna. A mae fe dal chimod, fi'n credu fi 'di cyrraedd pwynt nawr le fi'n sylwi, he- pan wyt ti'n teimlo'n oreit, ma' fe dal yn bwysig i mynd i'r sesiynau 'ma, er mwyn bod ti'n sefyll ar y... ie... trywydd 'na o fod yn iawn. Ie, ie. A ma' fe 'di cymryd 16 mlynedd i fi sylweddoli 'ny. Mm, mm. I ddim dim ond mynd am y therapi pan ti yn y yn ymateb mwy tywyll a heriol, ond i barhau pan ti'n teimlo'n iachus. Ie, yn union, yn union. O ti'n sôn fyna am iaith, yn dyfe? A mae mor ddiddorol, achos pan o'n i'n yr ysgol, fi ddim yn credu oedd y gair, oedd sicr ddim gorbryder, ond ddim chwaith anxiety yn Saesneg. Sa i'n meddwl oeddwn ni yn gwybod am y gair, a yn aml o'n i'n cael cyfnodau weithiau ddim eisiau mynd i'r ysgol am ddim reswm o gwbl, dim problemau, dim byd fel 'na. jyst y teimlad 'ma, o- o'n i methu esbonio, achos yr eirfa, chi yn ei gwaith gwych ynddych chi gyda Lush, ac wrth gwrs mae Meddwl Ynni, i i roi'r eirfa 'na i bobl, yn dyw e, i i rymuso pobl ifanc i allu siarad. Ti 'di cael profiadau glywed plant yn trafod e yn agored nawr dy hunan, yn do? Do, wel mae'n bwysig, mae'n anodd credu bod ni yn y flwyddyn dyn ni ohoni a bod ni dal yn gorfod cwffio i gael pethau'n Gymraeg. Mae eisiau tŷ mamas yn wirion. A dwi'n cofio pan wnes i weld seicoleg- yym ie seicolegydd a seiciatrydd pan o'n i'n fy arddegau, yn uniaith Saesneg, mewn ffordd o'n i o'n i ddim isie bod 'na a wnaethon nhw ddim gwella a wnaethon nhw weud wrtho fi right if you're not going to get better now, oedd 'da fi ef iechyd bwyta, we're going to send you to Bristol A o'n i... oedd hwnna'n ddigon o o incentive i fi fel reit ocê ma' raid i fi wella nawr achos yym sa i isie mynd dros y ffin i gael fy fy nhrin yn fan'na. Felly lwcus o'n i'n itha cryf gym- yy gy- yn gymeriad cryf ond dwi dwi jyst yn cofio ges i ddim budd allan o'r sesiynau achos oedd e ddim yn naturiol i fi. Oedd ddim 'da fi'r geirfa iawn fel ti'n gweud a o'n nhw'n siarad am bethau a o'n nhw'n edrych yn dy lyged di a fan'na o'n i fel "o mam bach". O leia nawr... Fi'n sylwi, uh, dwi'n well, dwi llywodraethwr yn yr ysgol lleol lle mae'r plant, felly, a dwi'n sylwi mae'r mae, mae fe'n fwy normal nawr i fynd i weld cwnselydd. Um, a hefyd, does, does dim yr angen na i fod mewn stafell. Mm. Maen nhw'n cael neud sesiynau coginio mm -hmm. neu mynd am dro, achos weithiau, does dim dim angen yr eye contact na'r cyswllt llygad. Maen nhw'n teimlo mwy cyfforddus wedyn i rannu yeah. um, be, be sydd ar eu meddyliau nhw a, yeah. ac yn y pen draw gwella'n yeah, gynt yeah, a, a yeah. gallu rhannu gofidiau cyn bod pethau'n mynd yn wath. Mm, mm, mm. Ond mae dal y broblem iaith a, a mae'n rhywbeth uh, sydd angen gwella arno. Mm, mm. Ond falle bod na ddim gymaint, mae'n siŵr fod na ddim gymaint o bobl yn hyfforddi a falle bod hwnna'n symptomatic o'r ffaith bod ni fel cenedl o bosib ddim hyd yn oed wedi bod yn trafod y pwnc a ddim wedi rhoi'r cynnig y llwybrau 'na fel petai. Beth amdana ti a'r eirfa? Pan o't ti'n edrych ni'n meddwl am yr bobl ifanc, ni dal yn y categori 'na gyda llaw, ond ti'n gwybod, ni'n meddwl am y rhai sydd yn ifancach te. Ti'n gwybod, o't ti, ni, o'n i'n yr un ysgol, ti'n gwybod, o't ti'n trafod y pethau 'ma yn yr ysgol? Fi ddim yn gallu... O, ddim o gwbl. Na.
Ddim o gwbl. A mae'n rhywbeth eitha newydd i fi dros y pum mlynedd diwetha o ddihuno lan i, ti'n gwybod, y symudiad, self-help,

A wrth gwrs, dyw e ddim i gael yn yr iaith Gymraeg, cymaint a licen i fe fod. Ond 'na be sy'n mor grêt am cael y cyfle i wneud pethau fel hyn, a'r gwaith ti'n wneud ar y radio, Hannah. O, diolch yn fawr. Timod, pethau mae pobl fel meddwl, gwefan meddwl yn wneud, a cylchgrawn Lush, mae jyst yn ffantastig. Ydy. Fi'n mynd i sesiwn Consela bob wythnos, trwy gyfrwng y Saesneg. Does dim ots 'da fi wneud e'n Saesneg, achos fi'n fi'n ddigon cyfforddus yn y ddwy iaith... Ie, mae'n gallu rhoi pellter weithiau hefyd, weithiau, yn dyw e, rhwng yr peth a ti ddim yn gweld e mor personol. Ie. Wel, 'na beth yw e, nid nes bod fi'n dechrau gweld pethe neu clywed pethe yn yr iaith Gymraeg, wnes i sylwi faint oedd e'n meddwl i fi... Ie. ...i glywed e... Ie, ie. ...yn yn yn famiaith i, timod. fel i ddarllen pethau mae pobl 'di sgrifennu yn y Gymraeg, neu i glywed pynciau trafod, yy, i fi'n joio gwrando iddyn nhw yn yr iaith Gymraeg. O'n i fel, o! Mae hwn yn rili, rili bwysig. Felly, amser ges i'r cynnig i wneud hwn heddi, o'n i fel... O, diolch am ddod!
Diolch am ddod! Achos y cwnsela wythnosol 'ma te, beth oedd wedi arwain ti at hwnna? Ti'n sôn bod rhyw bum mlynedd yn ôl oedd bod 'na ryw... awakening fel petai. Yeah. Ydy hwnna wedi bod yn digwydd ers y cyfnod yna? Ydy, wel, unwaith i fi ddechrau dihuno fel petai, mae hwnna jyst yn broses sy'n sy cario ymlaen. Fi'n dihuno ac dihuno ac dihuno mwy, mwy o bethau. Um, a argymhelliad oedd e gan ffrind oedd yn mynd i therapi i hunan. Oedd e, wel, pam sy'n ti'n trial e? A ni fel, oce, okay, pam lai? A oedd e'n y sesiwn gyntaf, ni fel, Ie! Fantastic! Jyst awr i gael siarad am fi! Ond, ond jyst b- i- i- gyda rhywun sy'n deall, rhywun sy'n jyst yn yna i wrando ac i gynnig yym unrhyw insight ma' fe'n ei glywed, sy'n gallu helpu fi i weld pethe falle o'n i'n ffili gweld. Yym. A fel oedd Hedydd yn gweud, timod, ambell waith fi'n teimlo fel 'se bo fi mewn rhyw bydew a bod fel 'o ma' cymaint 'da fi weud', ambell i wythnos fi fel 'na, fi fi fi'n gwd', ond ond wedyn i fi 'llu rhannu gyda fe y y ffyrdd fi wedi tyfu yr wythnos 'na, timod, sy sy'n neis i gydnabod yym y pethe da sy sy'n digwydd. Ma' hwnna mor bwysig.
Ydy. Ma' hwnna mor bwysig achos fi'n aml yn teimlo yr heriau ni gyd yn ei wynebu yndyfe, mae e yn mor bwysig i gymryd yr amser i feddwl. Timod beth, oedd hwnna'n rili anodd i fi, ond nes i wneud e. A'n lle jyst, timod, dyma hwnna lawr, o dylen i ddim wedi bod yn poeni am hwnna, dylen i ddim wedi bod, dyle hwnna wedi bod yn hawdd. Ond i fod fel, waw, nes i fe, a jyst i gael y cyfle yna i gydnabod e, ynde? Ie, achos mae, mae cael uh, barn crwn o'n hunan yn bwysig, achos fi'n dieddol o just canolbwyntio ar y pethe negyddol, o gallen ni fod yn un well yn hwnna, neu o, yeah. nes i ddim cweit wneud cystal fyna, da da da da da da. Ond mae dy fi griw, wel, rhwydwaith i fi'n galw nhw, sy'n sy rhoi lot o gymorth i fi yn gweud, to Anna, mae rhaid ti edrych ar y pethau da oh, hefyd, yeah, yeah, os ti'n yeah. rhoi uh, barn onest yeah. wedi dy hunan, mae digon o bethau da, pethau ti 'di gwella neu ffyrdd ti'n tyfu trwyddyn nhw, timod. So, so mae'n bwysig i cael y balans 'na. Ie, ie. Wnawn ni aros gyda ti funud am Owain, achos dwi, gyda dy ganiatâd di, ganiatâd di, mynd i ddarllen cerdd wnes di sgwennu am, dwi'n meddwl, yr, y Dadeni 'ma de, falle. Yym, 'Sgriblo'n Sobor' yw enw y gerdd, ac yym, wel, gewch chi weld be chi'n feddwl ohoni nawr. Dwi'n siŵr y bydd 'na ddeg mas o ddeg yma yn yr... Ond, gewn ni drafod hi maes o law nawr. Os ti'n cael un, man a man, cael dau. Un arall, un arall, beth am botel? Pam lai? Lawr â hi, coni off, cer am ddwbl, paid â jibo. Colli cerdyn, colli mynedd, colli reswm, ffeil eu cofio. Cleddyf o fwg a diod yn darian. Parti llawn pobl, ond cwmni mewn cwpan. Y glygian, y gwichian, y sipian, y clyncian, rownd a rownd y rownds a'r canu'n gwneud cancan. Y gwydrau yn gwagio dy gyfri, yr hwyr yn heneiddio dy iau, a'r hwyl sydd i'w cael yn yr hylif yn llifo yn llai ac yn llai. Dathlu hyn, a dathlu'r llall, Hanner gwag, a chwarter call, Siotsen o siom a'r awch yn arafu, Blinder y bore, diferion difaru. Ond, mae bywyd sych yn fywyd gwych, Bodlon da'r cwmni, a derbyn y drych, Trwy sobri, a sychu, a chorcio'r poteli, Hanner llawn yw'r gwpan sy'n dal i lenwi. O! Mae'n wych! Ydy o'n ffantastig! Mae e wir yn dda. Mae e wir, wir yn ffantastig, wir i ti. Ond ti'n gwybod, yn amlwg yn sôn am, am ddisgriflo'n sobor, rhoi, rhoi'r gorau i'r ddiod, a hynny'n benderfyniad ymwybodol, o ti'n teimlo ti'n gorfod wneud, neu...? Wel, jyst ar y pryd, o'n i'n amebr y ffordd o'n i'n byw bywyd. O'n i 'di bod yn byw bywyd un ffordd am, timod, ddegawdau. A o'n i'n ame bod ffordd gwell, yy, a oedd rhoi rhoi stop i yfed yn rhan o'r penderfyniad 'na a ffindo ffordd newydd i fyw. Yym. a tmod, nid unrhyw feirniadaeth ar, ar unrhyw un sydd yn mwynhau diod, jyst penderfyniad personol oedd e i fi. Fi'n licio meddwl dyddiau yma am beth am yn fywyd licen ni gadw, beth sydd angen gadael fynd, mm -hmm. a, a wneud mhm. lle i bethau newydd, a, a oedd hwnna'n un ohonyn nhw. Um, a mae bywyd ers gwneud y penderfyniad na, i fi, yeah. we, wedi gwella Yeah, Lot. Yeah. Ydy. So mae yfed yn bwnc sydd yn gallu bod yn broblematig, achos yn aml mae pobl yn meddwl am broblem yfed a maen nhw'n mynd syth i ben eithaf y spectrwm fel petai, ond mae unrhyw le yn y canol, os ydw yn ddim yn neud y peth gorau llesol i dy fywyd i, yeah. ynddo fe? Mae jyst yr syniad sydd gyda ni am, am alcohol fel cymdeithas, ynddo fe'n reit

pa mor greadigol o ti'n gallu bod. Oedd y gerdd 'na wych. O, mae'n wych yn dyw e? O, diolch. Achos yn yr ysgol, fi'n cofio ti'n greadigol, a tibod be, oedd y gerdd 'na yn hollol ffantastig. O, fi dal yn cofio rhai tedydd, gwasanaeth wnaeth Owain ar ddiolchgarwch, a oedd e'n extravaganza! Michael Jackson! Oedd Michael Jackson yn canu!

Ti Llinos wedi bod yn greadigol o ran, ti'n oh, ysgrifennu'n greadigol, ti'n gwneud lot o waith golygu nawr. Dwi wedi trial bod yn greadigol, mae fe'n outlet bach da. Fi wedi sgwennu tipyn a dim ond fi sy'n gallu gweld e, ti'n bod, ond licen i rhyw ddwrnod, felly sgwennu bach mwy. Um, nice. Ond mae'n bwysig, ti'n bod, achos yn y gwaith da ni'n neud um, gyda gwasg Riley, te, ni'n neud llyfrau llesol i blant mm, mm. sydd yn trafod pynciau eang mm. mewn ffordd sensitif. Mm -hmm, mm -hmm. A ti'n bod, mae lot o deitle fyna, fysa ddim ar gael pan o'n i'n fach. Yeah. A ti'n bod, fi'n gallu ista lawr gyda'r plant a timod, ma' hyd yn oed... ma' gen i ferch ddwy oed a ma' hyd yn oed hi'n gwybod nawr o os ydy hi'n gweld plentyn yn edrych yn drist mae hi'n gweud "o wedi cwympo" neu mae'n mae'n gallu jyst cysylltu pethau. Mae pethau bach fel 'na mor bwysig... Ie, ie, ie. ...yym...
Yn y llyfr yna, timod, fi'n darllen gyda'r plant hefyd, ma' fe mor... yn naturiol fel riant, os ydy plentyn yn crio neu'n cwmpa, ti eisiau mynd, paid â llefen, paid â becs. Ti'n yeah. neud yn naturiol, yeah. ti'n ond yn amlwg, mae'n iawn i lefen, yeah, mae'n iawn ydy, i fod yn drist, yn diwe. Ydy, bendant. Ti'n fod yn rhywbeth i ti wedi dysgu, yn diwe, i dderbyn, dderbyn dy emosiynau. Ie, yeah, ydy.
A, uh, chymod, fel, yn gwrando ar y gerdd fyd, o'n i'n teimlo, 'na beth o'n i fel gyda iselder. Oedd 'da fi perthynas gyda iselder le o'n i'n mor gyffyrddus yn teimlo'n isel, o'n i ddim rili moyn gwella. A wedyn, wnes i jyst dino lan rhyw fore a o'n i'n feddwl, ma' raid bod mwy na hwn i gael. Waw. Ma' ma' raid bod mwy.
O'n i'n meddwl, fi fi ddim yn moyn fod fel hyn rhagor. Waw. Ond oedd e jyst mor cyffyrddus a o'n i mor cysurus yn yn ogof bach tywyll i, o'n i fel... Dy normal di, yndyfe? Ie, o'n i ddim yn moyn unrhyw beth arall, achos o'n i ddim yn gwybod unrhyw beth arall, a oedd hwnna'n rili, rili scary. Ydy. A wedyn, ie, jyst dod i derbyn, fel, na, mae ma rai bod mwy na hwn i gael. Mm. A meddwl, reit, oce, okay, fi'n derbyn bod fi'n teimlo fel hyn nawr, ond fi'n derbyn bod fi yn gallu teimlo'n wahanol. Mm. Mm. A oedd hwnna'n broses hir, mm. ond bendant o'n i'n gwerth chweil, mm. achos mm. byddwn ni ddim yn ystod yn y staddfod heddi. Na. Byddwn ni, oh, mwyn, byddwn ni mwyn y thebyg yeah. gytre yn y stafell fyw ar ben yn hunan. Yeah. Yeah. Wedi cwrlo lan heddi. Yeah. Dwi'n meddwl bod yn beth iach um, dros y blynyddoedd diwetha i fel oedd e pan o'n i'n yr ysgol. Um, Timod, o't ti ddim yn siarad am dy deimladau, a fel o't ti'n sôn, o, weithiau o't ti ddim eisiau mynd i'r ysgol. Wi, wi'n trial bod yn agored gyda'r plant, a os ydy un o nhw'n gweud, o, mae bola tost 'da fi, fi'n meddwl, o, ocê, mae rhywbeth yn poeni, timod, a falle mae cwpl o ddyrnodau'n mynd, a tan bod ni'n cael gwybod beth yw hynna. Ond mae'n bwysig cael y drafodaeth 'na. A s- a s- fel mae'r plant, fel mae'r hynna'n gweud, o, sa i rili moyn mynd i'r ysgol fory. be mae Mental Health Day? O'n i fel, ie, ma' hwnna'n hollol iawn. Neu fi'n cofio un tro yy y ferch deg oed wedi gweud wrtha i alla i jyst mynd at y mam-gu fory? Fi moyn diwrnod mam-gu fory. O'n i fel, ie, wel, dylsen i ddim gweud ie iawn, ond yym... Pam lai? Ie. ...pam lai? Achos ma'r pethe 'ma'n bwysig, timod, achos ma' ma'r ysgol yn gallu aros a ma'n ma'n bwysig i edrych ar ôl dy feddwl di cyn dim byd arall achos os ti'n colli hwnna... Hwnna yw'r ddeuoliaeth fi'n g-... rhwng y genhedledd 'ma. Fi'n gwybod mae gymaint mwy o bwysau gyda cyfryngau cymdeithasol a delwedd ac ati, ond wedyn mae'r eirfa fi'n teimlo yn fwy ar gael iddyn nhw, achos eto, fi'n teimlo, oedd e ddim yn iawn i ddim fod yn iawn pan o'n i'n iau, ti'n modd, oedd e fel, beth sy'n bod na ti te? O, come on, dere, joia, ti'n modd, joia, na hwn. A nawr fi'n teimlo, maen nhw'n gwybod mwy, gobeithio, mae yna waith gwych wedi cael ei wneud yn dos i i ddangos it is okay not to be okay. Yeah. Fi'n gwybod yn yr ysgol yn Bro Teifi, mae yna lycynnau bach i ti fynd hefyd. Um, os ti'n teimlo bach yn, eisiau tywelwch, mae yna ma rhywle gallen nhw fynd, rhywun maen nhw'n gallu um, siarad gyda nhw, to hyn nhw jyst am hanner awr fach. A hwnna ddim i gael, fi'n credu, o ti'n osgoir yn ysgol, ti'n os o rhywbeth yn bod, o ti'n fel, na, o, oh, go, sa'n mynd i weld nyrs yr ysgol. Ond erbyn hyn, mae fe'n normal fel, o, fi moyn hanner awr fach, allai jyst mynd i weld y nyrs. Timo, jyst i cael sit down fach a, yeah, a just, timo, ymlacio yeah. a, a mae'n normal. Ydy. Tymod, A'r derbyn na, fel o ti'n gweud bron, yn dyfa, i dderbyn, o, oh, a mae hwn yn mynd i basio, yn de, yn lle trial cwffio fe am ddiwrnodau, a bod e'n para'n hirach, i just derbyn y cyfnod anodd yeah. yn anffodus, ac i gwybod, mae hwn yn mynd i, mynd i basio, ond dyw e ddim yn mynd yn hawdd, neu e dyw e'n mynd yn haws.
Na, dim really.
Ond mae'n cael dy the sesiynau therapi di. Ie, yeah, odi. A mae fe'n dda i gweld, oce, okay, so mae ma hwn yn digwydd, so mae fi'n dechrau mynd lawr a nabod yr, y triggers na, a nabod yr arwyddion na, a wedyn ti'n gallu paratoi a meddwl, reit, oce, okay, fi'n gwybod beth sy'n angen fi wneud nawr, Mae angen i fi pwsio'n hunan. Mae angen fi mynd mas am wâc. Hyd yn oed os i fi jyst yn gweud helo i pump person, gyda pob helo fi'n teimlo tamaid bach yn well achos ti wedi gwneud ymdrech a ti wedi gweld rhywun a ti wedi cyfathrebu 'da rhywun tamaid bach. Ie. A mae hwnna'n ei byd o les, fi'n credu, i pawb. Er mai hwnna yw'r peth ola ti moyn wneud. hwnna 'na be sy angen ti wneud am yeah, bethau, byw yeah. y peth ola na ti moyn wneud. Fi credu fi wedi gweud hwnnw blaen, ond mae fe yr, yr elfen hunan garedigrwydd a compassion, tosturi yn, yn y Gymraeg fe, compassion yn Saesneg. Weithiau mae hwnna yn golygu wneud y peth anodd yn diwe, ac yn ni'n aml yn meddwl bod bod yn garedig yn hynna'n y meddwl, o, oh, na i just ddim mynd heddi, hwnna'r peth caredig i fi wneud. Sa'n mynd i ddod i wneud y sesiwn yma da meddwl heddi, na i hala neges ar man yn y gweud, sa'n teimlo fe wneud y e heddi, sori, ond y peth caredig i wneud yw i troi lan weithiau a dangos i dy hunan bod ti'n gallu neud e, ti'n cytuno gyda fi? Do, clywes i rhywbeth ffantastig mewn podlediad ddo, oedd rhywun yn rhannu am y ti unigrwydd, mae hwnna'n rhywbeth i fi'n gallu dioddau gyda fe am y llwai. Um, a dde'n gweud, os fi'n teimlo'n unig, gad fi fod. Tymod, a ni fel, a, a'r hollol gwrthwyneb sydd angen i fi wneud os fi'n dioddau gyda unigrwydd, yeah, yeah. mae angen i fi gysylltu, ond am y llwaith, mae'r peth diwetha fi moyn wneud. Ti'n cael clap nawr.
Mae'r obsedd o'n glan i fan hyn, boys, pobl sy'n gwrando gytra, ond ie. Yeah. Timod be sy... fi- yy fi'n clywed chi'n gweud gair 'derbyn' lot, a jyst derbyn, fel hyn 'y fi'n teimlo, ar hyn o bryd, a wneith e basio. A ma' hwnna'n rhywbeth sy'n rili helpu fi dw- gwe- gwed gyda wythnos yn yr Eisteddfod, timod, fi'n gallu teimlo ambell waith bod rhaid fi yy bortreadu rhyw fath o... ddelwedd gwed ar y maes. Wel, y wine stunch. Wel, wrth gwrs, t'mod, yeah. mae ma wine stunch yn cymryd lot o egni. Wrth gwrs bod e.
Um, wrth gwrs on, Ond e.
fel i fi, mae derbyn, reit, mae hwnna'n cymryd lot o egni, mm -hmm. felly bydd rhaid i fi ffindo adegau, adegau tawel, bach o lonyddwch mm -hmm. fan hyn mhm. yn fy nghôr. Mm -hmm. A fi ma'n rhannu bwthyn gyda, gyda chryw stwnsh. A mae mor lyfli, mae pob un o ni hyd yn hyn wedi cael diwrnod lle falle 'swn ni'n teimlo 100 y cant... Ie. ...a ni jyst yn gweud 'na wrth ein hunain... Neis. ...a wedyn ni tynnu'r disgwyliadau i ffwrdd a wel, shwt allwn ni helpu ti, be ti angen, ti moyn i ni wneud hwn drosto ti heddi. A mae hwnna jyst yn wahanol, rhyw shift. shift emosiynol o yeah. just fel un i fi heddi. Yeah, yeah, Tymod, yeah. Um, na, mae'n mae teimlo'n lot fwy iachus na gorfod. Fi gofio fod cant a cant oh, yeah, amser a hapus, hapus, hapus, hapus. Dwi ddim yn bosib. Na. A ti'n weithiau i dderbyn hefyd, ti ddim yn mynd i gallu gwneud rhywbeth achos ti ddim yn iawn y derbyn yeah. yma eto, yn dy fel. A ti'n beth mor wael a beth ti'n meddwl yw e, yn dy bendi, mm. i weid,

Rhywbeth i bach o bawb. Dwi'n gweithio'n llawn amser i gwahanol gwmnioedd. Dwi'n fam a dwi'n lywodraethwr. Dwi'n yy wel bartner so ma' disg- tw- tw- disgwyliadau fel yna. A dwi jyst fel reit ocê ma' raid tibod dwi dwi methu mynd full pelt trwy'r amser. So ma' ma' ffiniau i gael a fi 'di bod lot mwy llym gyda fy hunan yym tibod yn yn enwedig fel o't ti'n sôn gynnau am wythnos ddiwetha'. Ti'n treial gorffen popeth achos bo' ti'n gwybod bod Steddfod tibod oedd oedd jyst... popeth full on wthnos dwetha i fi hefyd achos ti trial gorffen popeth a wedyn o'n i fel i be? Pam bo fi'n derbyn y gwaith 'ma os fi'n gwbo bo fi'n mynd? Pam bo fi'n neud e i na- i'n hunan achos ni'n mynd i Sbaen diwedd yr wthnos a o'n i'n meddwl o come on ar llinos. So o'n i'n cael gair bach gyda'n hunan wedyn achos o'n i'n meddwl o so ma' jyst y ffinie 'na a gyda'r gwaith os na- os fi'n cael off day wna i weud wrth rhywun reit sa i'n teimlo'n gant y cant heddi yym... So os fi'n mwy tawel, 'na pam, jyst gadewch fi weithio'n ll-... Ie. ...yn dawel a os... fine... Ie. ...timod. Wna i weud os fi'n stryglan gormod... Ie ie ie ie. ...ond... a timod, maen nhw'n derbyn 'na hefyd... Ie. ...sy- sydd yn dda, achos ma' pawb yn yr un cwch. So ti ond yn siarad gyda pob... mm mm. ...gyda pobl. Ie. A timod, cael gwared o'r syniad o berffeithrwydd, achos dyw e ddim yn bodoli, a ma' hwnna 'di helpu fi gymaint ers i fi jyst mynd "O, timod." A fi'n credu falle bron ers cael y bois hefyd, fi'n meddwl... alla i ddim, alla i ddim wneud hwn i gyd yn berffaith, a, a does dim angen iddo fo. Fe, no. fe sy'n mor dda am fod yn berffaith, mae'n swnio'n really boring i fi. Yeah. Na peth, achos to, pan ti'n gweithio adre hefyd, fe, fel dwi'n neud lla, llawn amser o adre, a tywed, y slawer dydd, ti'n bod, sy ti mewn swyddfa, fydde ti yn colli, tywed, os, os ti'n sal, ti'm yn mynd mewn i'r gwaith i, i heintio pawb arall. Na, na, na, na. A ti'n meddwl, mae rhaid cofio hyn, achos dwi wastad yn gwthio'n un hunan hyd yn o pan dwi'n sal. Yeah. A ti'n meddwl, wel na, llun, os just chill bil nawr. Yeah. Ti'n meddwl, mae'n hollol iawn i ti cael diwrnod off. Ti'n meddwl, mae eisiau hwnna ar bach o bawb. A, a mae gyd yn iawn, dwi'n meddwl, mae un peth sy'n iawn i ti, ddim yn iawn i rhywun arall. Mm. Yna mae ffrindau fi, ti'n meddwl, mae hi wrth i bodd yn cael hoover lines teidi yn y carped. A, a, a, a ti'n meddwl, a, a oedd hi'n gweud, o, oh, fi'n treial ddim, fi'n treial ddim. Ys i, Ond mae, mae be ti moyn yn bwysig hefyd. So os mae hwnna'n neud ti'n hapus, ffind yr amser i wneud hwnna. Oedd Owen yn gweud gyda ti llnau'r tŷ cyn bod e'n dod lawr fyn. Wel, dyna draw i ti ni. dyna heibo croes lan ar dy ffordd nôl i, uh, i adre. o,
Hedydd, cyn bod ni'n cloi fan hyn de, pa fath o bethau eraill yn ogystal â'r cwnsel a'r therapydd ti wedi ffindio ti'n mwynhau gweithio gyda hi? Beth arall sy'n dy helpu di? Fi'n neud lot o pethau fel um, crochet, so ges i'r cyfle i mynd i Huts, Help Us To Survive, lawr oh, yn right. Castell Newydd yeah. Emlyn. Um, a maen nhw yn elusen sy'n just ti'n mynd na am diwrnod bob wythnos neu beth bynnag a maen nhw'n neud fel gwersi coginio, sy'n ti ddim yn gwybod sut mae coginio, oh, neu ti'n fel, mae dyn nhw um, stafell crochenwaith, so ti'n gallu neud fel mugs a pots a stwff dy hunan, a ma' nhw'n dysgu fel jyst sgiliau newydd a ti'n gallu neud fel yym gwaith pren gyda nhw. So ma' jyst fel neud rhywbeth gyda dwylo fi, achos os 'y fi ddim yn teimlo'n dda iawn, ond fi'n ishte lawr a fi'n neud crochet, wedyn o fewn... hyn a hyn o amser, fi'n gallu gweud fel, o, wel, sa i wedi actually just gwastraffu amser yn eistedd yma yn neud dim byd. Fi wedi neud blanced mas. Yeah! O, o hwn i'n hunan. A mae fe'n fel fod yn productive heb actually teimlo fel bod yeah. ti'n neud yn rhywbeth. Yeah. A mae fe'n helpu amser i paso fyd, mm. achos mae'r dyddiau yn gallu teimlo'n rili, really, rili really hir pan i ti'n teimlo'n eisiau. A fi'n ffindo, fi'n cwmpa mewn i patrwm o jyst cysgu trwy'r dydd. Reit, ie. Yeah. So wedyn, mae cael rhywbeth fel la i wneud yn help, achos mae fe'n cadw meddwl fi'n fishy a fi'n cael rhywbeth mas o fe. Gwych.
A fel, mae'r un peth da darllen, fi'n darllen lot. Achos wedyn, ti'n mynd mewn i byd y llyfr na, ti'n mynd mas o dy ben am bach, a ti'n mynd mewn i'r byd na sydd wedi cael ei ysgrifennu amdano. Yeah. A mae'n anpaso amser fyd, a falle mae pnawn cyfan wedi mynd, a ti ddim actually wedi sylwi, yeah. achos mae dy ben di wedi bod mor fishy yn y llyfr, mm, mm. yn hytrach na hel meddyliau yn mynd rownd mewn cilchoedd, ti di ti wedi cael gwared o'r problem am tyma yeah, bach. Yeah. Dwi'n lwcus i wneud hwnna fel bywoliaeth. O, oh, ei, lwcus iawn, lwcus iawn. Dwi'n mynd swydd.
Nawr te, Owain a Hedydd, fi wedi sylwi bod gyda chi dy tours hyfryd. Ydyn nhw yn golygu rhywbeth am eich siwrne chi? Ydyn nhw'n bethau personol neu ydyn nhw'n bethau, ti'n modd, neu falle bod e ddim yn mynd mor ddwfn na hynny, os ydy hwn yn ddwfn? O, wel, mae tatŵs gyda fi ar y fraich chwith o goed, achos ers ddeffro, mae natur wedi bod yn rili, rili bwysig i fi, a wnes i symud nôl i'r gorllewin ar gyfer Covid, a fi 'di cwmpo mewn cariad gyda Gorllewin Cymru. Best is best, e- best is yeah, best. E- eto, so mae'n lush i fod yn Tregaron am wythnos. Ond um, o'n i jyst yn edrych ar cod, fel sef bod fi'n gweld nhw am y tro cynta oh, wow. yn y mywyd. So mae fi yr onnen fan hyn sy'n cynrychioli um, plygu gyda'r gwynt. Nice. Felly, ti'n bywyd yn newid, mae newidiadau yn digwydd, felly i fynd gyda nhw, os nag i fi'n plygu, fydda i'n snapo, os ydy hwnna'n wneud synnwyr. Hoffi. Mm. Y dderwen, wel cyfyrddin wrth gwrs, ond hefyd yn cynrychioli uh, greiddiau, um, perthyn, nice. cryfder. Yeah. Um, a wedyn ni, y pin wydden sy'n cynrychioli ni gyd yn y goedwig rhy'n gilydd, ond ti'n perthyn i Dinan hefyd, so you're your own tree amongst the other trees math o beth. Cofi! O, gwych, gwych! A'r iaith Tedydd yn elfen sydd yn y bwysig i ti, mae'n chwedloniaeth Gymraeg gyda ti. Ie, so mae 'da fi sawl tatŵ am fel, mae 'da fi gelert, darnau, mae 'da fi pethau fel afaru lwyd a popeth fel 'na. A wedyn mae 'da fi yym dihareb hefyd. Y tatŵ cynta ges i oedd yy dihareb yym angor diogel yw gobaith. O! A oedd hwnna jyst wedi... Ges i hwnna pan wnes i dysgu fel ie ok, os mae gobaith 'da ti, ti'n mynd i fod yn ok. Ond unwaith ti'n colli hwnna... 'na 'na pryd ti mewn bach o drwbwl. Gobeith yw popeth, fi'n meddwl. Mm, mm, mm. O, wel mae hwnna yn nodyn arbennig i ni i gloi, dwi'n meddwl. Ac i unrhyw un sy'n gwrando, os oes yna unrhyw un wedi cael ei effeithio gan unrhyw un o'r byn- pynciau yma, neu os ydych chi eich hunan eisiau help, dyma ddihareb neu ydiom arall, gorau cam, cam cyntaf, y cam cyntaf yna. Cam dros y trothwy yw hanner y daith.